Ha mi xewetana ku mi amukela eka Dilolostro channel loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hikuva mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi vaka na yona laha ka chanele leyiwani namuntlha hi lava ku ya vulavula hi ti-producer kumbe vahumelerisi va vunanga bya Xitsonga Kambe hi languta eka lava va nga tirha na Doctor Joe Shirimani. Eka vona hi lava ku vona leswaku i mani loyi a nga vuyeriwa kumbe a nga kuma xan'wanchumu kusuka eka Joe Shirimani loyi a nga dyondza swo tala eka Joe Shirimani eka ti-producer leti hi lavaka ku vulavula hi tona la a ku heteleleni hi ta heta hi swi vona leswaku i mani loyi a nga fika a kuma swa n'wanchumu eka Joe Shirimani. Hi ta tsundzuka leswaku Joe Shirimani hi yin'wanyana ya ti-producer loyi a kotaka ku producer music lowu va ku ri na ntikelo minyuziki lowu nga hluteka minyuziki lowu nga balansa loko swi ta eka swichayachayani swi hlangana na marito hi ndlela yin'wanyana loko swi ta eka mastering na mixing joe sherman is the best se vakulukumba lava nga kumeka va tirha ekusuhi na yena va dyondze swin'wana eka dr joe sherman eka siku ra ti-30 ta april 2022 dr joe shirimani va pfuke va posta xinepe xa n'wana wa vona wa jaha ku nga braython shirimani ivi va tsala marito lama landzelaka ka loyi ni nga nghena jele my hero ti-album se ku ta mixa yena a tlhela a endla na mastering finally someone to relieve me well done ndluli se leswi swi vula leswaku ri ti-project hinkwato leti va nga ti tirha na ti-producer letin'wanyani ntirho wa ku mixa na ntirho wa ku mastara a wu tirhiwa hi vona dr joe shiriman hi yo mhaka tiproject letiya a ti va ti balansini loko swi ta eka sound se swi tikombenge ku se va dyondzisi n'wana wa vona brasthon leswaku a teka xinhongani a yisa mahlweni loko hi languta le ndzhaku le eka malembe ya voma 2011 loko ku ta sunguriwa lipopo poison tiphrojusa leti va nga tirha na tona i prince rhangani na marhoya chauke swa ta vula ku layani munhu loyi a tirha mixing na mastering a ku va ku ri vona dr joe shirima loko se lipopo poison yi ta va yi n'wi kusiwini va yi va ya tirha na mafosi ku va yena a pfunetaka eka ku producer kumbe ka ku chaya swichayachayani laha va nga tirha album ya ku fana na ten north ya mr post na album ya joe sherimani leyi nga na risimu ra

ivi va endla tinsimu ta ku fana na va ngurangura ku endliwa tinsimu to fana na va gondzo ra vutomi ku endliwa tinsimu ta ku fana na van'wamuzamani ti tele tinsimu leti va nga ti producer va ri swin'we na mambawulela naswona a ku ri tihiti kasi eka albhamu ya psychology yo hetelela leyi nga tirhiwa eka joe shirimani leyi vitaniwa bluebezi laha ku nga na risimu ra ku fana na german producer leyi va nga fika va tirha na yona i mabevani Evans Mabasa. Se loko hi languta ti-producer leti va nga tirha na tona ku sukusela laha ka voma 2011 ku ta haleni swi la ta vula leswaku i Marhoya Chauke i Prince Rhangani i Mafosi i Mambawulele i Mabevana hi ta tsundzuka loko Benny Mayenga na Prince Rhangani va ta va va sukile ka Lipopo Poison ivi va ya ti endlela swa vona va foma team ya vona leyi a va yi vitana Black Poison Ku vi na vanhu lava va vula leswaku Prince Rhangani u chaya swikotela hi ndlela yaleyo. A va ringeta ku vula leswaku ri sound liya a yi kuma le ka Joe Shirimani a ka ha ri yona hi mhakeni ya ku swa ta vula ku balancing of sound a yi fika yi n'wi bita kumbe a yi fika yi n'wi hlula ku fana na leswi Doctor Joe Shirimani a va swi endlisa xiswona loko va ha tirha tanihi nhlengelo. se loko hi vona prince rhangani a a tirha a ri swakwe endzhaku ka loko a tirhi na dr joe shirimani hi voni a tsandzeka ku fikelela xitandadi lexa xa dr joe shirimani in terms of sound quality marhoya na yena u tsandzekile ku fikelela xitandadi lexiya xa dr joe shirimani mafosi na yena u tsandzekile ku fikelela ka xitandadi lexiya xa dr joe shirimani se mabevani a wu hundza hi le ka yena ha swi tiva leswaku mabevani u na layini leyi a yi tlangaka ene ka layini leyi a tlangaka yona mabevani is the best vanhu va ku fana na va sandlen vanhu va ku fana na va exen malek moya wa vona a wu etleli hi ku rhula i mabevani a nga tirha ti-project ta vona se ka hinkwato ti-producer letiwani leyi ni nga vona ingaku yi fiki yi vuyeriwa i Mambawulele hi mhaka ya ku loko mo yingisa ti-project leti Mambawulele a ti tlangaka sweswi ti twakala ingaku Doctor Joe Shirimani va hoxi xandla ku ri ku hi ku va nga hoxanga xandla swi twakala straight ku fana na swa Doctor Joe Shirimani se hi vona ingaku Doctor Joe Shirimani va n'wi pfulekele xifuva va n'wi byela swihundla. swa ku u fanekele a masterisa ku yini u a setisa ku yini ti-sound hi yo mhaka swilo swa yena na swa dr joe chilimani swi balansi ku fana hi ta tsundzuka loko a ta chaya tinsimu ta mr post to fana na vahuza na vahosi ya marabenta sound leyi a yi tlanga balancing ya yena na sweswi a ya ha fani yi cincile completely so mi ni vona ingaku mambawulele hi yena a nga vuyeriwa ngopfu kumbe a nga kuma dyondzo kusuka eka dr joe shirimani eka ti-producer kumbe vahumelerisi hinkwavo lava va nga tirhisana na dr joe shirimani Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka Dilolostro Channel. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe-a, ku avelana na hina mavonelo ya n'wina, na ku va mi vona minongonoko leyi hi vaka na yona laha ka chanele leyiwani. Laha ka chanele leyiwani hi le xigodini. Inkomu.